Mema w'akwaaba ba Confidence ba TV Asante Mampong na yebutu a yedi yɛn dwuma na sɛdeɛ yɛahyɛ bɔ sɛ berɛ ano berɛ ano yɛde nnepa bɛbrɛ mo wɔ saa kasamfonin yi so yi. Ɛnnɛ nso berɛ aduru so sɛ ade fɛfɛ deɛ a sɛ wofiri Kumasi rebɔ awura Asante Mampong a ɛwɔ kwan so a wɔbɔ adeɛ de dom yɛn no yɛne mo bɛdi ho nkɔmmɔ kakra. Mekyerɛ Mampong ko no sɛdeɛ wofiri gyama ase na wowura mu abɛpue nintin sɛdeɛ ne kamakama si yɛ ne sɛdeɛ nwura mono Mampong ko no Sɛdeɛ deɛ wafa hɔ bɛdi adanseɛ Ɔbɔadeɛ nsa ano adwuma a ɛyɛ kamakama pa ara, na nneɛma ahodoɔ na wobɛhu no wɔ Mampɔn Kun mu. Sɛdeɛ medii kan kaeɛ sɛ wowura Mampɔn Kun no a, wobɛdi kan apue gyama ase, sɛ wofiri Kumase na ɛreba a, wobɛpue gyama ase na woafa mu ara bɛfa kun no mu ara de apue nintin. Na abusua, deɛ ɛteɛ ne sɛ Ɔbɔadeɛ nsa ano adwuma fɛfɛfɛfɛfɛfɛ na ɛwɔ Mampɔn Kun no, woba a wobɛhu abotan kɛseɛ kamakamakama pa ara, nwura wɔ so kama, Ɛna amena donkudonku, ɛno mu nnua ne mmoadoma ahodoɔ a ɛwom bebree deɛ, me nua, ɛnyɛ asɛm ketewa, yɛntumi mmobɔ din. Na nneɛma nwanwasoɔ mmiɛnsa bi wɔ mu a, mepɛ sɛ me ne wo di ho nkɔmmɔ. Anigyesɛm ne sɛ, abakɔsɛm baako a yɛate wɔ mu ne sɛ, saa edin Kontonkyi Ebuo-Ahuekuma Nana no, saa Emampong ko yi mu na ɛmaa yɛnyaa saa Kontonkyi Ebuo-Ahuekuma Nana no. Na mpanimfoɔ kyerɛ sɛ, tete hɔ no, berɛ a na mpanimfoɔ reba abɛyi kwan ato ko no mu de apue nintin akɔpue Asante Mampong no, na mfidie biara nni hɔ anaasɛ mfidie akɛseɛ biara nni hɔ a na wɔde di wɔn dwuma. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ, deɛ wɔfrɛ no mattock yi na na nananom kyerɛ sɛ na wɔde yi kwan yi. Na anwanwasɛm ne sɛ, mattock yi a na wɔde di dwuma yi, ɛboɔ no nti, yɛse no hwetahwetahweta sɛdeɛ koraa no a wɔde bɛdi dwuma nkyɛ bere tiawaa bi na ano atoro anaasɛ ahi. Ɛno na mpanimfoɔ de nyaa sɛ mampɔn kontonkyi, ɛboɔ a ɛhia kuma. Abusua, yɛmmɔ nwura mu ɛ, na Sɛɛ adeɛ fɛɛfɛ a ɔbɔ adeɛ de adom yɛ saa no, ɛmu nkɔmmɔ dɔɔso pa ara. Mpanimfoɔ kyerɛ sɛ ɛko no mu hɔ no, wokɔ a, ɛboɔ no bi ayɛ sɛ dan a tokuro da mu a, sɛ nsuo retɔ koraa no a, wonya wo ho kɔbɔ adwaa wɔ ase a, nsuo no bi nka wo. Na ɛmfa ho sɛ ɔpɛ berɛ biara ɛko mu hɔ no hye no, mmoadoma deɛ, sɛdeɛ medii kan kaeɛ no, ebi da so wɔ hɔ pa ara. Na mpaninfoɔ kyerɛ sɛ Asante man mu ha deɛ wopɛ baabi a mmoa ntia headquarters paa deɛ a ɛne Asante Mampɔn ɛkun no mu. Mpaninfoɔ aka asɔ so sɛ sɛɛ tete broadcasting dan a ɛwɔ botan no soro dohoaa hɔ no koraa no saa mmoa tia yi a yɛreka wɔn ho asɛm yi ahyɛseɛ no aberɛ a na mpaninfoɔ ɛreba abɛsi broadcasting dan no ɛwɔ soro hɔ no wɔn ankohu mpaninfoɔ ɛne wɔn annya nkasa ho anaa wɔn ankyerɛ wɔn kwan anyi akwan amma wɔn sɛ wɔn bɛtumi ayɛ wɔn adwuma no ama no akɔ dwoo. Ɛno nti mmoa tia yi, sɛ mpanimfoɔ no yɛ ɛdan yi si hɔ anaasɛ wɔde dwuma kakra si hɔ na wɔgya hɔ kɔ a, wɔbɛba adehyeɛ na mmoa tia yi ayɛ no sei, susuro, wɔabubu no ama wɔasan ahyɛ foforɔ kɔpem sɛ mpanimfoɔ hunu sɛ ɛyɛ sɛ wɔkɔ nananom nan so na wɔma wɔbɛgu nsa ansa na wɔatumi atoa so adi wɔn dwuma. Ɔbɔadeɛ Adaroma adeɛ a wɔde adom yi, Yaa yɛ Nana Setua Bebio, ɔte kɔkɔɔ soɔ. Asantehene, wɔretwam wɔ ko kɛseɛ yi mu aba Asantewampɔn ne n'akyi baabiara a Mr Nanansah retu gyina wɔagu nsa ansa na wɔatoa so. Yɛn ara ankasa yɛ Kwasi Amankwah afirifa nso berɛ a mpanimfoɔ kyerɛ sɛ yɛbɛkyere no a yɛde no rekɔ Nkran no, ɔduruiɛ no ɔsrɛɛ mpanimfoɔ sɛ yɛmma no nnyina na wɔmmɔ mpaeɛ, wɔnyi apaeɛ ansa na wɔde no atoa so. Abusua, mede mo bɛsi ha, yɛbɛkɔ aba na nkɔmmɔ ahodoɔ a ɛwɔ hɔ bebree no yɛde bɛba abɛdan mo. Aha yɛ Confidence Ba TV, Asante Mampɔn, yɛyɛ butuo a yɛdi yɛn dwuma. Nkontonkyi, Obuo Hia Kumanana no yɛn.

Wɔko no twaa asuo, asuo twaa kwan, ɔpanin no ho ani, yɛbɔɔ kwan no kɔto asuo no, asuo no firi tete oo, asuo no firi tete ɔdomankoma, mampɔnkontu.